Gudden Owend bei Dikrich TV. Haut emol nees eng Kéier aus dem Parc Municipal, wou déi lescht Woch de Conservatoire du Nord fir gutt Stëmmung gesuergt hat um schéine Pop Rock Fest. Op dat komme mer nach am Laf vun der Emissioun ze schwätzen. Fir d'éischt awer emol gëtt et Neits aus dem Gemengerot ze berichten. No de Wale vum 11 Juni war séier kloer, dass et no 12 Joer absolut Majoritéit LSAP, zu engem Wiessel kéim. CSV an DP ware sech eens ginn, eng Koalitioun zesummen anzegoen. A genee ee Mount no de Walen, du gouf och schonn deen neie Schäfferot vereedegt.
Eelefte Juli, moies fréi hallwer zéng, am Inneministère an der Beaumontsgaass an der Stad hu sech d'Schäfferéit vun 11 Gemengen afonnt, fir hiren Eed virun der Ministesch ofzeleeën. Duerfir kréien si fir d'éischt emol déi néideg Instruktioune vum Inspekter fir d'Kommunikatioun Eric Ewald, wéi ee sech richteg stellen, laachen a schreiwe soll. An da kënnt d'Inneministesch Taina Bofferding, mécht nach emol den Appell, dach wann et nëmme méiglech ass, ze fusionéieren, sech fir méi Gläichheet anzesetzen, souwéi och vun der Geleeënheet ze profitéieren, Hochzäiten op originelle Plazen ofzehalen. An dann. geet et endlech lass. Fir déi Nei aus dem Dikrecher Schäfferot geet et duerno ratzfatz. Dikrech steet un zweeter Plaz, awer natierlech maachen si alles richteg oder bal. Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure.
Dat war jo bal an d'Kauer gesat. Et ass natierlech och net esou einfach, sech zurecht ze fannen an deenen neien Ämter. Duerfir wëlle si et elo mol lues ugoe loossen. De Charel Weiler huet jo Zäit, hien ass dach ee vun deene wéinege Jonken am Sall. Dat kucke mer elo.
Ech mengen awer, datt eng ganz Rei Jonker och gewielt gi sinn, sief et als Conseiller, awer och als Schäffen a Buergermeeschter. Dat ass e ganz positiivt Zeechen. Bon, wéi ee Wand elo wäert blosen, ech mengen, elo gi mer emol op d'Gemeng elo. Déi éischt Zäit wäerte mer eis elo emol an d'Dossiere eraschaffen an da wäerte mer Gas gi fir dat Bescht fir Dikrech a fir eis Gemeng ze maachen. Och de José Lopes Gonçalves ass frou, no bal 10 Joer Oppositioun endlech an den Asaz ze kommen. 2015 war hien nogeréckelt, elo endlech dierf hie matmëschen. Mee och hien hält sech nach éischter bedeckt. Also ech menge wann een 10 Joer laang Oppositiounspolitik gemeet huet an dann d'Chance kritt selwer eppes ze maachen, da freet een dat schonn. Also ech free mech op jidde Fall zimlech vill. Gëtt elo e bësse méi ze di wéi virdrun ne. A wat wäert Är Prioritéit sinn? Ech weess et nach net. Mir hunn d'Ressorten nach net verdeelt. De Schäffe Paul Bohnert warnt souguer virun ze vill Euphorie. Elo misst een emol kucken, wat de Budget hiergëtt, fir d'Projete vum Koalitiounsofkommes kënnen ëmzesetzen. Ween d'Soen hat, hat schliisslech och d'Responsabilitéit. Hie muss et wëssen, war hien dach schonn emol vun 2005 bis 2011 am selwechten Amt. D'Ministesch huet jo gesot, mir sollen eis freeën. Also dat ass jo net haaptsächlech e Gefill vu Freed, mee éischters e Gefill vu Respekt. Respekt virun der Aufgab, déi kënnt, Respekt och virun der Verantwortung vis-à-vis vum Bierger, vis-à-vis vun all deenen Décisiounen, déi mer mussen huelen, an och am Respekt, Vun der Zukunft, wéi mer och, mir mussen d'Zukunft jo gestalten, net nëmme fir Dikrech, mee och fir d'Nordstad, wat eis extrem wichtig ass. An dat ass am Fong dat Gefill, wat bei mir de Moment uewe läit. A sollten si emol net méi weider wëssen, da steet och nach den Inneministère zur Säit, dee sech als Stäip vun alle Gemenge gesäit. Dat war der Ministesch wichteg mat op de Wee ze ginn bei der Vereedegung, datt si all, egal wat fir eng Partei, an alle Froe kënnen op hire Ministère zeréckgräifen. Well den Interieur ass jo, wéi mer ëmmer soen, de staarke Partner un der Säit vun de Gemengen. An da sollen se einfach wëssen, wa se eis brauchen, dass mer do sinn. Mir si gäre bereet, d'Gemengen ze begleeden, ze beroden. Eis Dier steet hinnen ëmmer op. An dofir ass dat hei nach eng gutt Geleeënheet, fir hinnen dat nach eng Kéier ganz kloer z'ënnersträichen. Fir haut awer mol sinn et net d'Suergen an d'Froen, mee d'Freed déi am Vierdergrond steet. Ze hoffen dat si e Stéck dovu mat weiderhuele kënnen, wann d'Nuechte wäerten bis méi kuerz an d'Deeg méi laang ginn. Knapps hat de Charel Weiler d'Zepter vun der Gemeng an der Hand, huet hien d'Schlësselen awer schonn nees mussen ofginn, an zwar un d'Amis du Vieux Diekirch. Déi regéiere jo all Summer ëmmer nees fënnef Deeg laang an der Alstad vun Dikrech.
Paus war zwar elo keng fir de Charel Weiler an Al-Dikrech, awer huet hien op alle Fall déi lescht Deeg näischt ze soe gehat. Mat der feierlecher Schlësseliwwerreechung um Freidegowend um Bottermaart gëtt Al-Dikrech jo esou richteg lancéiert. Eigentlech geet et awer schonn um Donneschdeg lass mat der Inauguratioun vun der. Palette Summerexpo am Kulturhaus. Obschonn et sech hei ëm eng méi roueg Veranstaltung handelt, war och déi gutt besicht. Och de méi diskreten Deel vun Al Dikkrich interesséiert vill Leit, net zulescht och wéinst der grousser Variatioun u Wierker, déi de lokale Konschtveräin hei ze bidden huet. Al Dikkrich fänkt eben donneschdes owes un an do fannen dann zwou Manifestatioune statt, déi e bëssen de kulturelle Charakter vun Al Dikkrich, deen Al Dikkrich jo awer huet, An ech wëll dat net vermëssen hei bei Al Dikkrich. Also do kann een net Al Dikkrich feieren oder organiséieren ouni kulturell Evenementer wéi e Concert d'ouverture an eng Exposition d'ouverture. Dat muss sinn, dat ass e must. An ech fannen, dat geet absolut net ënner an deem Kontext. An dat ass wierklech ee vun den Elementer, déi zu Al Dikkrich gehéieren.
De Concert d'ouverture vum CMNor, dee fënnt direkt no der Inauguratioun statt an der aler Kierch nieft der Galerie. An och dës Manifestatioun huet ëmmer nees hir Clientèle. Méi volkstümlech gëtt et duerfir den Dag drop, wann déi al Brautpuerer am Cortège mat alen Autoe vum LCD bis an de Stadzentrum fueren. E Spektakel, deen ee sech roueg eemol sollt ukucken, och wann no der Schlësseliwwerreechung deeglaang um Stéck hannert der aler Kierch op déi ënnerschiddlechst Manéiere gefeiert gëtt. Grad dat mécht de Succès vun Al Dikkrich aus. Et ass dëst net nëmmen dat längsten Fest vum Land, mee och dat wat am meeschten Diversitéit bitt. E richtegen Highlight ass do schwéier festzemaachen. En aner Highlight ass ëmmer Sonndes mëttes de Kiermeskascht. Dat ass och Traditioun, wou awer 300 Leit hei gemittlech zesummen eppes iessen an e Pättchen drénken a feieren. An dann natierlech, jo, wat nach, jo, en Highlight fir verschidde Leit, fir aner net, ass natierlech d'Contramittowend meendes. Mee dënsdes ass ëmmer den, jo, u sech de Finish, wou awer bal, Déi meescht Lett kommen ëmmer virdrun de Staminee fir d'Dikricher Lett an d'Betriber an duerno ass et meeschtens esou voll hei, datt ee bal net méi no vir an net méi no hanne kënnt. Mee et ass awer esou gutt organiséiert, datt awer jiddwereen och u säi Pättche kënnt. Ob Oldtimer Cortège, Kiermes, Kascht, Concerte, Contramitt oder Staminee um Dënschdeg bei Aalen-Dikrich, ass eben fir jiddereen eppes dobäi.
E grousse Moment am Manifestatiounskalenner vun Dikrech ass awer och ëmmer nees den Nationalfeierdag mat senge ville schéinen Traditiounen, wéi zum Beispill dem Fakelzuch um Virowend oder dem Ëmzuch vum Bottermaart op d'Kluuster den Dag selwer an natierlech och der Militärparad op der Kluuster e puer Deeg virum eigentleche Feierdag.

Bis an d'fofzer Joren eran war Dikrech esou eppes ewéi Escott, wou wuel prestigiéis an awer och manner prestigiéis Päerdscourssen ofgehale goufen. 1895 war dat éischt Rennen bei der haiteger Al Schwemm. An der Geschicht vun der Päerdsstad Dikrech gouf et duerno zwar vill Op an Of, trotzdeem, oder grad dowéinst, Ass et derwäert, dës an engem Buch festzehalen?
Mëtt Juni war dat neit Buch D'Päerdsstad Dikrich, Die Geschichte der Pferderennen in Dikrich am Autosmusée, dem fréiere Garage Wagner, offiziell virgestallt ginn. Mat dobäi engem Original Sulky, deen an der Zäit am Garage hiergestallt gi war. D'Geschicht vun de Päerdscourssen zu Dikrech war eng ganz turbulent. De Lokalhistoriker Ern Breusger, deen d'Publikatioun geschriwwen huet, hat dann och genuch ze verzielen, ugefaang mat der alleréischter Course um Lorenzfuuss, déi den 8 September 1895 am Kader vum 50. Anniversaire vum groussherzoglechen Ackerbauveräin ofgehale gouf an iwwregens déi éischt am Land war.

Et koumen e puer dausend Leit deen Dag op Dikrech dat kucken an an der Press war den Echo immens an do ass gesot ginn, dat musse mer awer nach e puer mol maachen. A spontan ass dann hei zu Dikrech een eng Gesellschaft gegrënnt ginn fir d'Pferdezucht an déi hu gesot, mir mussen fir D'Rass vun der Lëtzebuerger Päerd ze verbesseren, brauche mer Courssen. Eemol zu Bouneweg an eemol zu Dikrech sollten du Courssen ofgehale ginn. Allerdéngs goufen der nëmmen zu Bouneweg duerchgefouert, soudatt dunn emol Paus zu Dikrech war. 1911 allerdéngs huet de Geschäftsverband alles dru gesat, fir d'Päerdscourssen um Lorenzfues zu Dikrech sou richteg opliewen ze loossen, als touristesch Attraktioun, awer och fir de Standuert Dikrech ze valoriséieren. 1919 koum eppes ganz Neies derbei, nämlech d'Wetten. Et konnt een op Päerd wetten a mat där, an du koum natierlech och eng aner Kategorie vu Leit op bei d'Päerdsrennen, net nëmmen déi, déi d'Päerd gär gesinn hunn, mee och déi, déi gär Gewett hunn. An et koumen och eng aner Zort Päerd, dat heescht koumen auslännesch Päerd, mee scho méi heihinner, déi also och Hallefbluttpäerd a Vollbluttpäerd, an déi dann och vu professionelle Jockeie geridde goufen. Duerno do goufen d'Sitte vun de Courssen nach méi dacks gewiesselt, grad ewéi och d'Ausriichtung. Eng Zäit laang gouf et och just Päerdsexpoen. Nom Krich allerdéngs, du koumen déi richteg opwänneg Courssen duerch d'Stad selwer. Well deemools nach d'Schinne vum Benni louchen, goufen dës mat Goudron zougepecht an et hu mussen 400 Tonne Sand a Krasi getippt ginn, fir datt d'Päerd net géifen hänke bleiwen. Dobäi goufen Tribünen op der Cluster opgeriicht. Et war also eng richteg Logistik hannendrun néideg. Duerfir awer sinn dës Rennen bis haut an der Mémoire hänke bliwwen.
Op der Cluster huet missen eng grouss Tribün gebaut ginn fir d'Vippen an eng Tribün fir d'Press. Also et war wierklech vill Aarbecht, mee et huet sech och gelount, well déi zwee Mol, 48 an 49, ware se all Kéiers ronn 15.000 Leit hei zu Dikrech. Ween lo 40 ginn ass fir méi gewuer ze ginn, dee kann déi ganz Geschicht vun de Päerdsrennen an Dikrech an der neier Gemengepublikatioun noliesen. Ze kafe kritt een d'Buch am CNVH, dem Geschichtsmusée, dem Syndicat d'Initiative, an der Librairie Zimmer zu Dikrech, wéi och an der Librairie Ernster zu Ettelbréck.
Fir d'Presentatioun vun der flotter Publikatioun huet iwwregens mussen am Autosmusée e Won vun der neier MG Expo fir een Dag laang dem ale Sulky Plaz maachen. Vun hei aus duerfir nach eng Kéier der Asbl an och dem MG Car Club Lëtzebuerg e groussen Merci. Mee dat war wéi gesot nëmme fir een Dag. Elo ass d'Ausstellung nees komplett an dës soll ee sech dann och roueg eemol ukucke goen.
Déi nei Expo aus dem CNVH huet et tatsächlech a sech. Sinn dach hei all déi wichteg Modeller aus der honnertjäreger Geschicht vun MG vertrueden. Virun allem déi rar Stécker vu ganz um Ufank. An dat war guer net esou einfach fir den MG Car Club Lëtzebuerg, deen heifir ganz grouss Iwwerzeegungsaarbecht bei senge Membere geleescht huet. Déi wierklech spannend Autoen, oder déi wierklech wäertvoll Autoen och, dat sinn am Fong déi zwee. Déi hei op dëser Säit stinn, zum Beispill de K-Typ oder och den D-Type, deen do vir steet, well der eben och net esou vill ginn. Scho mol eleng hei zu Lëtzebuerg gëtt der net esou vill. A mir sinn eben och frou, dass mer se hei fir de Musée konnte kréien, fir d'Ouverture vun eisem, vun eiser Ausstellung hei. Bei 280 Memberen awer si schliisslech vill flott Modeller zesummekomm. An déi Proprietären, déi nach iwwert de Summer onbedéngt mat hiren Oldtimer fuere wëllen, stellen hir Autoen dann eréischt am September zur Verfügung, woufir dann och nach emol en neie Vernissage geplangt ass. Zréck awer emol zum Ursprong vun MG. 1923 war d'Mark vum Cecil Kimber als Morris Garage zu Oxford gegrënnt ginn. Deen éischte richtegen MG-Won allerdéngs ass eréischt 1924 erauskomm, duerfir gëtt de Gebuertsdag och iwwer zwee Joer gefeiert, wat perfekt an dat neit Konzept vum Autosmusée erapasst, erstrecken sech d'Expoen da ewell vu Mee bis den Abrëll dat Joer drop. Jo, am Ufank hate mer e bëssen en anert Astellung zu deem Dénge. Mir hu gemengt, mir sollen thematesch Ausstellungen all 6 Méint maachen. Mir hunn awer du fonnt, datt dat e bësselchen fir eis, vun eiser Säit aus, stresseg wär, fir jee déi eng Ausstellung wär knapp ugefaangen, mir hätten déi nächst scho missen organiséieren. Mee esou ass dat e bësselche méi einfach mat Joresausstellungen. Ech mengen, Mir sinn op engem gudde Wee, datt mer och vun Touristen hier dann u sech fir d'Touristen all Joer eng nei Ausstellung hei bidden. A wa mer mat de 6 Méint Ausstellunge fueren, dann ass et, jo, déi eng Ausstellung ass eriwwer an déi aner ass nach net ugefaangen, deemno wéi datt mer am Planning wäeren, Sou ass dat hei mengen ech scho vill besser. De Luc Heipes, deen ewell fir d'Visite guidée vum Musée zoustänneg ass, weist sech schonn elo begeeschtert vu der Mark MJ, déi vun Ufank un och am Motosport agesat gouf an op de Bau vu klenge Sportween spezialiséiert war. Fir den Andy Staff vum MJ Car Club Lëtzebuerg geet näischt iwwer den Hobby MJ, och well et en Oldtimer ass, bei deem nach bal all Stécker ze kréie sinn an deen domat manner deier gëtt wéi bei aneren Oldtimeren. Besonnesch d'Cabrioen hunn him et ugedoen. D'Faszinatioun vum MJ ass am Fong, datt et en Hobby ass, wou een relativ schnell ënner Gläichgesënnten ass. Bei mir huet et am Fong esou ugefaangen, ech wollt mat, jo, uganks 20 wollt ech e Motorradsführerschäin maachen. Ech hat mech schonn ugemellt, wollt schonn an d'Prüfung goen an dunn huet mech mäi Kolleg Tim huet mech matgeholl op en, op e Rallye, op d'Highland Games, deemools zu Waldbreitbach, a mir si mat sengem MGB Cabrio gefuer. An dee Moment, wou ech an deem Auto sutz an mer gefuer sin, du wosst ech, do si mer verkaaft. Ech wollt dunn och scho keen, keen Motorosfjallsführerschäi méi maachen. Wëllt och Dir an d'MG-Welt andauchen? Da mellt Iech roueg eemol un fir eng Visite guidée am Musée. Fir déi soll een tëscht 45 Minutten an enger Stonn arechnen. Doriwwer eraus sinn awer och eng Partie Eventer ronderëm d'Expo geplangt, wéi zum Beispill e World Café, wou Experten an der Matière zum Thema Oldtimer diskutéieren. CNVH asbl. setzt eben alles drun fir hier Passioun Oldtimer sou wäit wéi méiglech weider ze ginn.
D'Amis de la Pêche ass ee ganz ale Veräin. 1936 scho gouf d'Vereenegung gegrënnt. Et ass dëst och haut nach ëmmer ee ganz aktive Veräin, Eemol am Jor organiséieren si de Salon de la Pêche an der Aalseeërei an eemol am Joer gi si mat de Leit eraus fir eng grouss Botzaktioun laanscht d'Sauer. Béid Aktivitéiten zéien och ëmmer nees vill Leit un. Just dat mam Fëschen op der Sauer, dat erweist sech ewell an der Tëschenzäit als ëmmer méi komplizéiert.
Et ass méi schwéier ginn, jonk Leit zum Fëschen ze bréngen. Moies fréi opstoen a laang waarde bis een ubäisst ass ewell net méi ugesot. Duerfir awer fannen ewell ëmmer méi Frae Gefalen um Fëschen. Och bei den Dammen ass awer e gewëssene Bass hannendrun, wa mer beim Waasser sëtzen. Also do wëll awer erëm een ee besser si wéi deen aneren. Och bei den Dammen ass dat esou. Roueg an der Natur sëtzen an dobäi ofschalten ass et, wat d'Anox um Fësche faszinéiert. An dann natierlech och emol e Fësch fänken. Duerfir kann een hautdesdaags scho richteg deiert Geschier kafen. Dat Wichtegst awer beim Fëschen, dat ass d'Gedold. Du muss
Geschier kafen, du muss haut net Geschier hunn elo vu 5.000 Euro, deng Aangel, du kriss der och well vun. Puer honnert Euro, du muss Moturen da man, du muss Kreepercher, du muss muss da hunn, déi der dat mol alles weisen, wéi dat geet. An dann ass et Training, Training, probéiere goen, probéieren, hei man ech eppes gutt, do ass et net gutt, oder? Et ass iwwerall anescht, net? Zu Dikrech awer, do gëtt et ewell ëmmer méi schwéier eppes ze fänken. Hei op der Sauer kann ee bal just nach Grondele kréien. Obschonn all Joer Tonne Fësch ausgesat ginn, schéinen déi sech reegelrecht a Loft opzeléisen, wat besonnesch déi al Fëscher natierlech fockst. Ech, also et kritt een d'Impressioun, ech mengen ech fësche lo 6 Joer an ech hunn am Ufank, wéi ech 13, 14 Joer al war, hunn ech hei den éischte Concours matgefëscht mam Dickersche Club, do war an der Sauer kee Fësch, d'Sauer war en doudegt Waasser. Schied. An dunn e bemol, wéi d'Kläranlag emol op der Bleesbréck fonctionnéiert huet, huet d'Sauer sech lues a lues opkritt. Op eemol waren och Fësch do. A lo ass erëm déi Pente descendante do, wou d'Fësch verschwannen, wou keen, keen sech och d'Méi mécht, fir ze kucken, loosse mer soen, Wat ass d'Ursaach? Mir setzen zwar ëmmer Fësch aus hei, mee Dir gesitt, mir ginn der alt agesat rout an. A vun allerhand Zorte setze mer Fësch an oder déi gi vum Staat agesat. Mee Dir gesitt, wat mer nach just fänken, dat ass Begrondelen. Du fänks nach heite mol ee rout a. Wann da gëtt zwou Tonnen agesat, da fänks de heito mol een an dann elo op eemol ass guer näischt méi do. Den Hierscht gesäis de och elo, wéi den August, September, déi kleng Fëschelcher, d'Brut ass esou grouss, et ass net e Piddel do, wou d'Schwäerz voll ass. Wa elo nach e Mount erëm ass, gesäis de kee méi, dann hunn se sech, du mengs se hätte sech all opgeléist, oder? Also. De René Quintus gesäit allgemeng dann och keng Zukunft méi fir d'Fëscherei. Fëschen ouni Fësch wier wéi Tennis spillen ouni Ball, einfach net interessant. D'Anouk Wilmes dogéint kann dat net aus der Bunn geheien. Fëschen, dat wat do ass, wann et nëmmen der Grondele sinn, da sinn et ebe nëmme Grondelen. Ech fëschen natierlech och léiwer e Baf oder soss eppes, dat mécht e bësse méi Spaass, mä et muss een dat fëschen, wat do ass. Dat ass eben esou. Kënne mer net änneren. Mol kucken wéi et viru geet. Fir d'Amie de la Pêche misst fir unzefänken onbedéngt nees eng Schounzäit fir d'Fësch agefouert ginn, sou wéi dat fir d'Grenzgewässer de Fall ass, wou tëscht Februar a Juni guer net dierf gefëscht ginn. Mee déi Decisioun läit net an hiren Hänn.
De virleschte Weekend waren dann och nees déi beléiften Nordstad Beach Days vum CEF Volleyball. Mir ware fir Iech beim Corporate Tournoi um éischten Dag dobäi, wou sech d'Leit aus de Betriber géintenee moosse kënnen. An dee sportlechen Afterwork konnt déi Kéier och nach op engem fuschneien Terrain stattfannen.
D'Nordstad Beach Days sinn zanter laange Jore schonn de Garant fir Spill a Spaass. An och Iwwerraschungen. Iwwer d'Jore gekuckt goufen hei ëmmer nees nei Formullen ausprobéiert, Vëlkerball, Nuetsvolleyball, Corporate. De meeschte Succès awer hat bis ewell de Corporate Event um Freidegowend, wou Firmen hir Leit op e labberen After Work a cooler Plagenatmosphär invitéiere kënnen. Mir wiesselen alt ëmmer esou e bësse, mee de Corporate Beach hu mer wierklech gudden Erfolleg. D'Leit kommen och gären ëmmer erëm zréck, dat ass jo e gutt Zeechen. A mir sinn och frou doriwwer, dass mer déi nämmlecht Ekippe Joer fir Joer erëm hei gesinn. An allgemeng, jo, ass fir d'Leit, mengen ech, e Moment, wou. Kommen no der Aarbecht heihinner an et ass jo bal Vakanzenzäit. Dat hei ass esou e bëssen esou en éischten, en éischten Flavor vun der Vakanz, déi da vrun der Dier steet. Virun allem awer fërderen esou Afterworken eng gutt Ambiance an de Betriber, woufir déi meescht, déi eemol matmaachen, ëmmer nees gär zeréckkommen. Schonn, schonn.
Also et gëtt, et ass een hei mat Leit zesummen, déi een net all Dag gesäit, well mer schonn e grousse Betrib sënn. wou awer 500, 550 Leit schaffen an d'Büroe se verdeelt an esou gesäit een och mol enker deen een oder den aneren, deen een net gesäit an kann een och mol enker iwwer ausserberufflech Saache schwätzen. Also mir maache vill mat esou Saache mat. Natierlech vill Fussball, well mir hunn natierlech vill Hären, déi sinn natierlech méi fussballsbegeeschtert. Jo, also absolutt, also ech si ganz derfir an esou Saache matzemaachen, fir, ech mengen dach, Dass dat eng gutt Entente mécht, absolut. Bon, et bitt sech op alle Fall un, well et ass nobäi an en plus et ass gutt Wieder. Also fir dann Beach ze spillen, huet ee jo net esou oft d'Méiglechkeet. Ech mengen, et ass dann eng flott Geleegenheet, fir dat da mol eng Kéier auszeprobéieren. An neierdéngs kënnen si och nach op engem besseren Terrain spillen. Deen hat d'Gemeng dat lescht Joer komplett nei gemaach. D'Famillen awer huet der zimmlech kal gelooss. Dat neit Experiment vum Chef Volleyball fir 2023 och e Family Day anzeféieren, hat kee Succès. De Club awer wëll un der Idee festhalen an et dat nächst Joer nach eemol probéieren, fir Elteren a Kanner zesummen op den Terrain ze kréien. Egal wéi, Beachvolleyball huet dozou bäigedroen, datt Volleyball mat de Joren ëmmer méi attraktiv ginn ass. Volleyball war jo ganz laang eng Randsportaart, déi net esou bekannt war. A grad de Beachvolleyball huet de Volleyball méi bekannt gemaach, och den Halevolleyball. A mir hate virun allem no Covid, no der Covid-Zäit hate mir extrem vill Zoulaf. Do hu mir 40 nei Lizenze gemeet gehat fir Jugendlecher, wat fir eis vill ass. Och beim Corporate Event um Freideg Owend ass de Succès garantéiert. No de Matcher ass hei nach laang net Schluss, mee gëtt bis an d'Nuecht eran zesumme gefeiert.
Hei am Park vun der Gemeng war déi virlescht Woch eng richteg cool Stëmmung opkomm, wann den Département Moderne vum Conservatoire du Nord op säin Pop-Rock-Fest invitéiert, da fléien hei esou richteg d'Fetzen. Hei nach emol de Réckbléck.
D'Poprockfest am Park bei der Gemeng ass all Joer op en Neits en Highlight am Kalenner vum CM Nord. Den Héichpunkt am Joer vum Département de Musique Moderne, awer och dee Moment, wou scho jiddereen e bëssen a Vakanzestëmmung ass. Den Dikrecher CM Nord-Direkter vertrëtt de Conservatoire natierlech bei alle wichtege Manifestatiounen. Op d'Poprockfest allerdéngs kënnt hien duerfir besonnesch gär. Eben och, well d'Atmosphär ëmmer esou schéin ass, well een och. Gelegenheet huet fir Veräiner ze treffen, d'Dikricher Musik, d'Nordstadjugend, an natierlech och an enger entspaanter Atmosphär mat den Enseignanten a mat de Schüler ze sinn.
D'Idee fir dës flott Manifestatioun, déi kënnt vum Christian Heumann, dee jo schonn 23 Joer am Conservatoire enseignéiert. Vun Ufank un huet hie bei deem schéine Gemengepark e Kult-Musiksfest gesinn.
Du wéinst, ech hat, ech komm lo net vun hei, also ech sinn éischter an enger Stad opgewuess, an da hat ech gemengt, ah Mamm, dass muss awer, weess de, do esou e plotten Fla, Plaz hei am Dikricher Park, an do wéinst war d'Iddi relativ séier do, just huet e bëssen Zäit gedauert, dass dann ze realiséieren och eng Kéier. 2010 huet de Christian d'Pop Rock Fest an d'Liewe geruff. Zanterhier schaffen d'Schüler, fir d'éischt just aus sengen an dunn aus alle Combo Klassen, sechs Méint am Joer un dësem Projet. a kënnen dann am Juli déi flott Experienz maachen, fir Open Air ze spillen an dobäi och nach dem Park e ganz besonnesche Flair ze vermëttelen. Och wann déi éischte Bedeelegung haart ass, kënnen si hei immens vill mathuelen.
Stresseg, et war jo vill Stress, mee dono och gutt, jo. Wat ass da esou stresseg dodrun? Et ass jo awer eng cool Geschicht dat hei. Jo, et ass ganz cool, mee Et ass all Kéiers och rëm, et ass stresseg, well een da muss alles léieren a viru esou vill Leit spillen. Dat ass dann natierlech och e Stress, jo. Ech hunn Gittar wierklech, ech fannen dat déck cool, dass ech dat spillen.
An op der Bün ze spillen ass nach eng Kéier eng aner Saach och, gell? Jo jo well du hues méi méi Stress a sou jo.
Dat heescht dat ass schonn awer déi éischte Kéier war schonn relativ haart fir hei op d'Bühn ze klammen? Jo wierklech jo.
Wéi kanns du dech nach erënnere wéis du dech do gefillt hues? Ech war déck. Krispéiert an déck gestresst an ech wosst net wat ze machen. An war awer gaang.
Einfach zesummen Musik spillen, zesummen léieren an dann natierlech de Leit eng Freed maachen ass ëmmer erëm flott. Bréngt engem einfach e bëssen Erfahrung op der Bühn ze sangen mat anere Leit an dann och wéi ee mat den mam Publikum ëmgeet an esou. Dat ass ëmmer flott bëssen Erfahrung esou ze sammelen.
Eng professionell Karriär striewen déi jonk Museker a Musekerinnen hei net onbedéngt un. Si hunn einfach Spaass um Musizéieren an hir Elteren, déi kucke kommen, si frou iwwert dat, wat hir Nokommen do sou Wonnerbares produzéieren. D'Ambitioun, fir professionelle Museker ze ginn, déi géif souwisou net bei esou Eventer entstoen, sou de Christian Heumann, deen, obschonns en aus enger Famill vun Ingenieure kënnt, Schonn als Kand Playmobil Museksinstrumenter gebastelt huet.
Oh, ech giff soen haut op dësem Evenement haut elo net onbedingt, sondern dat geschitt virdrun, dat ech éischter sou Concerten wéi haut, dat si dat bestärkt vläicht dat ze maachen. Awer dat ass net den Haaptdingen, dat huet vill den Ansich, wenn een Museker wëllt ginn, dann brauch een ufanks net sou eng. Net sou ee Concert, dat dat ass noch, dat ass méi déif dran. Esou ass d'Poprockfest keng Kënschtler Schmatt, mee virun allem de Bonbon no 6 Méint intensivem Schaffen. An de Luxus dierf no Menn vum Joer e gudde Moment z'erliewen an och deenen, déi nokucken, eng flott Zäit ze ginn.
An op de Goût komm, Dir kënnt Iech de Rendez-vous jo schonn emol am Kalenner vum nächst Joer androen, wat déi nächst. Zäit soss nach alles zu Dikrech leeft, dat verrote mer iech elo am Agenda. Ech soen iech awer scho mol Äddi, am August do mécht Dikrich TV wéi gewinnt Paus, dat heescht mir gesinn eis dann am September eréischt erëm. Bis dohinner wënschen ech iech eng ganz schéi Vakanz, maacht et gutt, erhuelt iech gutt. Bis dann. Mën Vacances!
Den 21 Juli gëtt zu Dikrech de 35. Forum international pour flûte et piano lancéiert, eng musikalesch Summerschoul, déi de Lëtzebuerger Flüttist Carlo Jaans Enn den achtger Joren an d'Liewe geruff huet a fir déi eng gutt Woch laang Musiker aus der ganzer Welt op Dikrech reesen, déi sech hei wëlle weiderbilden. Ufank mécht wéi gewinnt um éischten Dag de Proffeconcert an der Aler Kierch, wou och nees sou bekannte Museker wéi de Pianist Daniel Blumenthal optriede wäerten. De Weekend vum 22 Juli ass dann och erëm Summerbraderie an de Geschäfter zu Dikrech ugesot, wou een nees ka gutt Affäre maachen wou awer och erëm fir Animatioun op der Place publique gesuergt ass, genee de richtegen Zäitpunkt also fir eng Shoppingtour duerch d'Geschäfter vun der Stad ze maachen. De Rendez-vous fir all d'Kanner ass den 22 Juli, wann am Park bei der Gemeng erëm de flotte Kids Day vum Syndicat d'Initiative ugesot ass. Moies um 11 geet et lass mat Bastelatelier, Bungee, Trampolin, Ieselspill an anere flotten Animatiounen. Ëmmer gutt besicht sinn awer och déi sëllegen Atelieren zesumme mat de Veräiner, wou d'Kanner Museksinstrumenter probéieren dierfen oder zum Beispill sech am Sport teste kënnen. Enn des Mounts dann ass och nees Zäit fir d'Summerkiermes op der Klooster. D'Laurentiuskiermes dauert déi Kéier vum 28 Juli bis den 13 August. Net ze vergiessen awer och d'Dikrich Plage, wou sech Grouss a Kleng bis wäit an den August eran nees e bëssen am Waasser oder mat enger gudder Glace ofkille kënnen. Ganz nei ass déi Kéier och e coolt Krokodilsprangschlass. Op ass vun zwou Auer nomëttes bis owes um hallwrad an der Woch an sonndes bis um sechs. Fir déi, déi e bësse méi sportlech ënnerwee si gëtt et den 13 August och nach déi traditionell Vëlostour op déi d'Jempy Schmieds Frënn zesumme mam Lions Club Éislek a mam Dikrecher Vëlosclub invitéieren. Och déi 29. Randonnée Jempy Schmieds féiert vun Dikrech iwwer Huldang zréck op Dikrech. Den Dag drop, 14 den August, ass dann och nach eng IVV Pompjeeswanderung. Vu 6 Auer owes un gëtt virum Pompjeesbau an der Industriestrooss gegrillt an um 7 Auer geet et lass mat der geféierter Wanderung. Umellen kann ee sech op amicale.diekirch